बाप रे बाप कह छोड़ा त कमे आके रे बाप ए छोड़ा पछाड़ी जे कर पड़ते न से करबे जाइ छी चौक चौराहा पर वही ठिना दस गोड़ा ले बात चलबे बियाह शादी के तबे न कोनो बात ओना हम कतऽ खोजने घुरबे हो तोरा लड़की छ तोरा लड़की छ चौक दिसन जेबै अब एक घंटा बाद में तब न रौदो बड छै आह अपने हमरा दोकान पर आबऽ पड़ै छै सुन बौआ हाँ से अभी की कहै छै जे हमरा एहिठाम मेजबान सब छै बुझली ने आब हूँ। कु बखत तऽ भइए गेलै लेकिन तैयो चाहियो तैयो तऽ पीबऽ पड़तै ने पीबऽ चीनी छौ ने छै चीनी आ की कहै छै जे चाय पत्ती छै हँ तऽ चीनी चाय पत्ती आ रेडीमेड दूध भेटै छ हँ मिलै छै हँ तऽ ओ आधा किलो चीनी आ एक पौआ चाय पत्ती तोल दे तऽ खुले वाला दिए मेहमान ओते एडवांस नहि ठीक छै बेसी हम पैसा खर्च कते पैसा भेलो से कते का एकर चीनी चाय पत्ती का पचास रुपया पचास रुपया भले

रामचंद्र गैया लड़का छै आ नाम पूछे तऽ पूछे तऽ एलियै है शायद एकरा फोन केलकै ये ऊ तऽ हमरे छै एकटा भतीजा छियै आ एकर नाम की भेलै रामचंद्र ए एकेटा रामचंद्र छै नहि हमही छियै हमही अखनी दोकाने पे गेलियै सामान तामान लेलियै या आ चीनी चाय पत्ती और आ जाइ छलियै घरे अहें छियै दसन नाम अहें के भेल हाँ ये हे, बात हे, जान हे, हे। पहचान गेलिए तऽ अहाँके बदना चाही ने तखन से बाप रे। कहब की कह दे यह ले वह ले कैसे आगू में जा पीपर का गाछ तो ठीक से वना माथा ये ना आ बूढ़ आदमी होते हाँ, ठका न सही रहे जाए अपने के लड़का छिए जी जी भतीजा भेल हमर हमर हमर हमर था भतीजा या बेटा में कोई लेकिन ओकर बाप नहीं है सब काम हमरे करऽ पड़ै छै ओकर कथा कुटमैती लगेनाइ छोड़ा जे विदेश गेल आहा, छोड़ा जे विदेश गेलै से ओकरा पाँच कट्ठा अपन खेत राखि कऽ कतऽ पठेलियै चाह के दोकान छै तऽ चलू ने बैठ कऽ पी लेबै चायके दोकान चौके पर जाय पड़त चलू ने ओहिना घरे पर बनेबै आब तऽ आब घरे। भेटिए गेलियै तऽ आब कोन बात छै आ, कते दूर यऽ चीनी चाय पत्ती लेने छियै नहि देखै छियै चीनी आ चाय पत्ती अहीं कर दे दूध दूध सब व्यवस्था छै हम फादो का भेल चले हाँ वह द्वारा हमरा सब क्यों न रहे हाँ जकरा जे हमरा चाय दोकान पर भेटल रहे हाँ जकरे घर में लड़का लड़की रहे छै वएह ने चाय ठिन बजे छै जी। चाय दोकान पर भेटले त कहलिए रो एकटा भाजी हाँ। छोड़ा आइले हमरा लग कान लगले नहीं काका तू ही जा के देबी की से का भोरे उठलिए डाँड़ धालल एते ठंडी पड़े छै भोर से लाल काम नहि कह पड़त हमरो मे हे यौ आब की कहब अखन तऽ कोनो गप नहि भेल यऽ ने तऽ हमर मन तऽ कहैए कि हँ। ऊपर के बात अब पकड़ि ली अहाँ बुझै छियै बुझबे नहि कहियो लाल काम कह नहि पड़त नहि रे की देखबै नहि यौ ई गाछ की देखै छियै एहू से विशाल छै

भाय कोनो माथा चलि न जा मुँह का गली घुसि चलि एतै खोजैत खोजैत अहाँ चलि एलियै ने हमर गाँव एतऽसँ ओतऽ रोड धरि छै ओहिठिना जखनी ढुकतै हमर नाम जखनी पूछि देलकै हँ। तखनी बुझि जाइयो जे चलि देलकै चल हम तऽ ये नहि चलि जैतू नहि नहि नहि नहि एना हमहूँ